Insemmilkom u llum għanna likom edizzjoni speċjali ta' antenni suspettużi. Illum se nagħtu titwila lejn il-poddati li kellna fl-aħħar staġun, imma iktar importanti, illum irridu nħabrulkom li ġej staġun ieħor. Se jkollna iżjed poddati mal-awturi ta' żmienna. U għalhekk miegħi illum se tingħaqad Claire Azzopardi li dejjem tejni bir-riċerka Claire hija dik li tagħmilni nidher iktar intelliġenti meta nintervista l dawn l-awturi għaliex dejjem eh, toħroġ bl-aqwa mistoqsijiet u temi li għandna eh, nesploraw magħhom. Claire, ejja nżommu ma' tradizzjoni li dejjem nibdew fejn insabu, jiena ninsab Nairobi, inti fejn qiegħda? Jiena ninsab l-Olanda, Utrecht u qiegħda fil-kċina. U grazzi Karl, fem, jina namlek iktar intelligenti, fem, daċxajn iperbolika din. Inti l-persuna li tider, ġiviri jina biex nkun sinċira miegħek niddejja kiku Eh, namelom daw. Nider nipreferi nkun minn wara l-kwinti, ħanajtek, allura tim tajjeb jenu int. Eħe, le, naħseb u nitlu fija u kol ftit dwar kif kif eh, pjanajna l-poddati u kollox. Dan għalija kien vjaċ li fih jena tal-limt ħafna eh, u ħad gost ħafna u kol ħad gost ħafna naħalmu. Tal-limt qabel xejn għamil podcast għax għatma kont għamil ta' qabel. Tallimt ħafna wkoll dwar l-awturi li jenna ok, li l-in mill-iperboliżmu, Claire, inti l-awturi u l-letteratura huwa il-bread and butter tiegħek, jiena kont rajt uħut mix-xogħlijiet, però kelli naqra ħafna aktar. U għalhekk tallimt ħafna wkoll għaliex ma kienux kollha awturi li kont naf jew li kont rajt. Allura eh, kellna diskussjonijiet kbar jiena u inti fejn ħassejtni privileġġat li qed nittrattaw da kollu huwa kważi lussu sabiħ li l-awturi l-letteratura tagħhom u l-letteratura Maltija għalija kif nimmaġina wkoll ftit għalik ukoll li, li anke li ma ngħix Malta huwa mod ukoll kif inżomm isu ħolqa eh, jew xi tip ta' rabta lura ma, ma gżiritna u ma dak li joħroġ minna u ma, ma xi ħaġa dak li joħroġ li huwa interessanti għalija, eh, ġifieri interessani ferm dwar awturi oħra bħali u bħalek eh, illi biex qed joħorġu x'qed jasbu eh, xi ħaġa anki rari għalija li jien maqtuħ minn Malta. Inti kif kien għalik il-vjaġġ tant tenni suspettużi klem? Eħe, Karl, vjaġġ vjaġġ sabiħ ħafna, ehm, l-ewwel nett għax kelli l-opportunità li naħdem miegħek. Ilna ħbieb ħafna, sifirna anka festivals flimkien, Karl, kif taf inti, ehm, imma intilek nieqes minn Malta, ħafna iktar minni, e, e, ġifieri, u allura ma tantx konna qed niltaqgħu jew naħdmu flimkien. Fil-passat ħdimna anka fuq xi xogħlijiet tat-tfal, mhux vera, Karl, u ma bisaħħa tal-pen issa din id-darba Ehm, kolli nammetti li verament ħad gost naħdem miegħek. Jiġifieri inti semmejt li nsiru nafu l-awturi, r-riċerka eh, dwarhom u hekk hija ma l-ewwel qabel kollox li naħdmu flimkien. Ehm, apparti hekk eħe, ċertu awturi ħanajtek Karl, Vera li jiena ngħallem il-Malti u anke issa bdejt id-dottorat u fil-letteratura ġifieri ċertu kitbiet inkun nafhom forsi iktar minnek, imma mhux kollha u ħafna drabi Karl naqra u ninsew. Naħseb tiġri lilek ukoll din, jiġifieri ċertu xogħlijiet kont ili li qrajthom u mhux insejthom u kelli bżonn nerġa' naqrahom u nirrinfriska ftit il-memorja. Imma wkoll, Karl, naħseb tajjeb li nsemmu li li sa mill-bidu bħala Kumitat tal-Pen konna għedna li ma nintervistawx lill-awturi stabbiliti, mhux vera, u ma nintervistawx ħafna awturi, ħa ngħidu hekk, li jidhru jew li għandhom iktar opportunitajiet li jidhru. U fil-fatt eh, l-awturi li għażilna u anka li qed nażlu, eh, anke jekk mhux dejjem, għax tajjeb li ngħidu mhux kulħadd jaċċetta, ġifieri kellna kellna numru ta' awturi oħrajn li ma tantx jidhru xtaqnihom jidhru u xorta qalulna le sewwa, eh, imma qed nippruvaw mhm. nagħtu ċans nagħtu ftit vuċi jew pjattaforma sejħilha li trid lil awturi li forsi ma tantx is-soltu narawhom jew nisimgħuhom ħa ngħid hekk. Ekku, dak dak huwa l-vjaġġ sabiħ dak li anka taqra lil dawn l-awturi għax forsi wkoll ma tantx inkun qed naqrawhom il dawn l-awturi.
Eżatt, u dak kien l-ispirtu meta meta diskutejnija fil-Kumitat ta' Pen Malta, eh, kemm jiena u kemm inti mhm. ninsabu fuq il-Kumitat u konna edna eh, tajjeb li nagħtu pjattaforma li eh, tagħti vuċi lill-awturi b'xi mod eh, tiffiċerjhom li ma nisimgħux bihom kuljum. Eh, u dik kienet naħseb mod ġeneriku, mod ġenerali ħafna l-ispirtu ta' dan il-podcast. Però ikolli ngħid bi gburija u B'umiltà wkoll, b'ringrazzjament lejn is-semmiegħa tagħna li l-vjaġġ dan il-vjaġġ mhuwiex biss aħna nirringrazzjajna xulxin imma dan mhuwiex biss għall-ego tagħna għandna wkoll il-figuri eh, x'nuru għandna ċifri sbieħ immens, jiġifieri llum l-aħħar li ċċekkjajt eh, kellna il fuq minn 2000 view, 2000 eh, veduta ta' fuq il-YouTube biss Ġifiri, nies li mhumiex bil-fors 2000 ruħ differenti, però eh, nies li li fetħu il-poddati biss fuq il-YouTube, għax imbagħad għandna wkoll fuq Spotify u pjattaformi oħrajn. L-ewwel episodju li xandarna fid-29 ta' Wissu kien l-iktar wieħed li fil-fatt iġġenera veduti kien ma' Lara Kalleja. eh, li, li sissa ġenerat, għax jibqaw jitlu jitċakjawhom dak, dak ukoll parti mis-sabiħ tal-podcast li, li wieħed jista' jisimgħu jew jaraħ eh, meta jrid. Eh, u Lara Kallejja fil-fatt bdiet eh, with a bang b'450 view li għandha s'issa. Segwit minn it-tieni ġiet Elizabeth Grech u kellna anka edizzjonijiet speċjali dwar Daphne li qiegħda fost l-ewwel ħamsa wkoll u kellna l-edizzjoni speċjali dwar Gaza li hija fil-numru ħamsa bħalissa fost l-iktar segwiti. Li huma ovvjament ċifri sbieħ li n-nies qegħdin isegwuna u b'xi mod naħseb jivvendika l-għażla tal-awturi tas-suġġetti eh, li t-temi li provajna ehm, nitrattaw. Eh, fost it-temi kanna mhm. isu f'kull f'kull poddata dejjem tkellimna ma nafx eh, jekk laqtek xi wieħed iktar minn oħrajn Kler, ehm, per eżempju
il-proċess per eżempju Karlu. Ritwali.
Mhm. ir-ritwali ta' kif jiktbu. Eh. Kenna awturi li per eżempju huma ħafna disciplinati li għandhom għandhom ritwal fiss ħafna fil-waqt li oħrajn u miżjed każwali jiktbu biżjed impulsività. U dejjem jien daw affarijiet interessawni ħafna li toħroġ daw id-dettalji żgħar ta' kif wieħed eh, he goes about or she goes about il-kitba, l-editjar. Il Ma nafx laqtek xi wieħed iktar minn ieħor. Reċenzjonijiet.
Mhm. Eħe, di tar-ritwal sabiħ ta' kif tikteb għax hekk għadni niftakar minn sema jikteb fil-kċina eh, u minn semma kif qed tajt intu ħafna iktar riġidu u jikteb pereżempju naf billejl biss u fl-istudju tiegħu jew tagħha. jien ngħid għalija Karl nikteb kullimkien, anka f'kafetterija u fis-sens li jekk inkun fiha ħa ngħid hekk, jiġifieri mhix kwistjoni ta' muża x'ħin tiġi jew hekk, ta' hija dixxiplina, hija huwa huwa proċess, ċe proġett li jekk int qed taħdem fuqu tista' mbagħad taħdem fuqu kullimkien, jiġifieri jiena vera kapaċi nagħlaq dak kollu li hemm madwari ehm, u mhm. nikkonċentra biss fuq dik il-ħaġa li qed nagħmel bħal uħud mill-awturi li kelmuna. Ehm, kien hemm it-tema tal-editjar li semmit ħafna naħseb minn kull eh, kittib u kittieba eh, ħafna qalu li m'għandniex edituri u xek ħafna qalulna li li x-xogħol tagħhom qatt ma jiġi editjat. jintbagħat il ftit ħbieb kittieba imma ħadd mhu espert tal-editjar f'pajjiżna naħseb, jiġifieri l-kittieba sħabek ituk ftit feedback jew jeditjawlek ftit xogħlok imma imma imma daqshekk. Ħafna semmew ukoll in-nuqqas ta' riċensjonijiet. u kemm hu mhm. diffiċli li gazzetta ġib riċensjoni li li ġeneralment trid tqabbad inti l-bib tiegħek forsi biex jiktbu r-riċensjoni fuq il-gazzetta. Ġudi kienet xi ħaġa oħra interessanti min fi żminna Karl jiena niftakar li kien hemm riċensjonijiet joħorġu naf kull nhar ta' ħatle fil-gazzetta mhm. pereżempju mhm. fil-Sunday Times, eh, ġifieri ma nafx din il-ħaġa għaliex ma dix tiġri b'regolarità. Eh, Pero anki eh, dawk kienu kienu dejjem dejjem limitati u tista' tgħid ħafna minnhom kienu prevedibbli wkoll ta' isu l-istess reviewer għandu ikollu ikollu idea tant fissa ta' kif iħares lejn l-affarijiet li kważi taf diġà ah, naħseb ħarġet ukoll il-fatt li aħna pajjiż żgħir aħna kollha nafu li xulxin u reċensjonijiet veri, kredibbli, awtentiċi, eh, tieħu ċerta gazz biex tiktibhom u tieħu ċerta deċiżjonijiet illi ħatamel ċerta dewwa. Eh, kif rajna u koll waqt li sviluppa dan il-podcast kien hemm anka sviluppi kompletament distakkati, mhux relatati magħna, però eh, rajna ġifieri t-twelid ta' literary review anonima, eh, kienet kontroversja fiha nifisa, storja żgħira fost eh, galassija ta' stejjer, imma li jagħtu prova ta' waħda mill-problemi li għandna eh, fil-ċriki letterari Maltin. Però Kler mhux biex inħammar lek wiċċek, però ukoll ħaġa li li impressjonatni illi kemm kemm il-awtur semma lilek. Semma lilek bħala ispirazzjoni, lajnuna fl-editjar li semmejt int, lajnuna fil-perfezzjonar ta' xogħlijiet li hija xi ħaġa sabiħa, organika ħarġet minn ma konna fajjen stess li eh, ħarġet f'ħafna mill-programmi. Naħseb hija xi ħaġa li tajjeb anka natu krettu tagħha wkoll.
Grazzi ħafna Karl, ifhem hija xi ħaġa li nħobb nagħmel. Eh, kif edna minkejja li minix eh, trejnjata ħanajtek fl-editjar, però korsijiet ħadd u naħseb l-editjar huwa għandu x'jaqsa ħafna mal-intuizzjoni wkoll u ma kemm taqra le, ma kemm taqra biex u tiftakar x'hemm miktub, x'ġie miktub, x'inhu cliché, x'mhuwiex, x'intqal diġà, x'ma ntqalx sewwa. U allura dawn huma kummenti li nista' ngħaddihom lil lil kittieba oħra ħa ngħid hekk. Naħseb bħala wkoll bħala lettriċi jiena mentor ta' ħafna żgħażagħ biex ngħid hekk, allura li hija eh, issa saret ukoll eh, normali li naqra xogħlijiet ta' żgħażagħ li jibatuli poeżiji u l-kitbiet tagħhom u nagħtihom il-feedback. Tajjeb, Karli najdox li minkejja li qed ngħidu fuq ir-reċensjonijiet u li kulħadd ifaħħar dejjem u li kulħadd jibża, Però tajjeb tajjeb li ngħid li meta jien nagħti l-feedback m'iniex qed nagħti l-prosit lil dak li jkun sewwa u dak li mhm. jkun ukoll mhux qed mhux qed jistenna ħafna prosit, ġiviri ara ma naħsbux li l-Maltin kollha jew l-kittiba kollha jridu l-prosit, anzi. Eh, anka jien meta nibgħat il-kitbit tiegħi lil xi ħadd, ġik ikun ibgħathom lilek kar ngħidlek l ħaġa ngħidlek tgħidlix prosit, Għidli fejn nista' nimprovja. U naħseb f'dan l-ispirtu ta' l-kittieba li intervistajna f'daw il-poddati u kol kienu qed jgħidu mhm. li jiddispjaċihom li m'hemmx riċensjonijiet jew li m'hemmx feedback fis-sens li jiddispjaċihom li m'hemm xi ħadd jgħidilhom kif jistgħu jtejbu le il-kitba tagħhom. Assolutament, assolutament.
Uġbek, għati u għod bil-prosit, ok, ma ma naħsibx li irridu l-prosit biss, ta' naħseb konxi ħafna tal-fat li rridu nitjiebu.
Jien naħseb naħseb il-goalpost huwa pjuttost bil-maqlub, mhux il-goalpost, is-sors tal-kritika jekk xejn huwa lejn il-kritiċi li m'għandniex biżejjed. Naħseb tieħu ċerta ċerta stamina u ċerta deċiżjoni li se jkollok tagħmel ftit edewwa, però naħseb jiżjed f'moħħna eh, li jkun iżjed kritiċi pubbliċi għax inti tagħmel ħafna xogħol minn wara l-kwinti reviewers li jagħtu rivisti eh, onesti eh, ta' kif jħarsu lej ix-xogħlijiet. Naħseb dik dik il-laċ, dak laċ li għandna fil-verità, naħseb ħareġ mod konsistenti minn awtur wara l-ieħor, jixtiequ li jkun hemm iżjed minn dik. Naħseb Karl tajjeb li nsemmu kol intervistajna numru ta' kittiba li kienu finalisti eh, fil-premju letterarju u wħud minnhom ukoll rebħu bħal Rita Saliba li rebħet fil-kategorija tan-novelli u Loren Vella li rebħet fil-kategorija tal-rumanzi. Ekku, ekku. U eh, kellna wkoll anka finalisti oħrajn li, li eh, kienu, kienu fost il-finalisti li naħseb tawna mix sabiħa eh, anka fost il-finalisti il-varjetà ta' il-kitbiet, l-awturi, il-mod kif ħarsu lej il-kitba, lej il-ħajja, eh, naħseb dik dika pjuttost buri bija wkoll. Claire, kumment eh, fuq l-isem tal-podcast. Aħna antenni mela. suspettużi. Eh, kien kważi jiena u ħriġna eh, konna din niċċetjaw fuq il-WhatsApp tal-Kumitat tal-Pen biex nippruvaw nibrainstormjaw ftit biex ħanoħorġu. U kellna żewġ semmija li nsertaw kienu kol mistiedna fuq il-podcast li fil-kommenti li ħallewna fuq is-social media għataw minn fejn ħadna l-isem. Kellna l-poddata Fil-podda ta' Makit Borġ konna tajna ħjiel li ħadnieh minn poeżija ta' Mario Azzopardi, però kien Matthew Schembri l-ewwel wieħed li qata' li ħadnieh mill-poeżija Orbita 12 eh, f'kumment li ħallilna fuq il-YouTube. U hawnhekk infakkar is-semja tagħna ħallulna iktar kummenti, iktar feedback x'tixtiequ lil min tixtiequna nintervistaw, x'oġobkom u x'moġobkomx. Wara daħal awtur ieħor, Ġan Paul Borġ, it-tieni wieħed, eh, li wkoll Eh, kellna poddata importanti ħafna miegħu dwar il-Palestina u l-kodba li traduċa u jitrattaw il-Palestina u oħrajn. U kien ħallina fuq il-Facebook bir-risposta tiegħu. Insomma, Orbita 12 hija fil-fatt il-poeżija ta' Mario Zoppardi minn fejn ħadna l-isem ta' dan il-podcast. U Claire, inti eh, forsi tista' taqra ħinna ma qabel ma taqra u kol tajt ftit il-verżjoni tiegħek ta' kif wasalna l-dan l-isem.
Iva, dan huwa l-ktieb fil-fatt Analiżi 70 eh, li fih hemm il-poeżija ta' Mario Toppardi. Naħseb dak iż-żmien Karl ifhem jara it-tnejn li aħna eh, fans ta' Mario Toppardi, inti iktar minni żgur u isek kont diġà tħares lejn poeżiji tiegħu biex tara minn fejn nistgħu nieħdu nieħdu l-isem. Eh, inti ħriġt borbi ta' 12 li fil-fatt hija it-titlu ta' din poeżija, u mbagħad meta mort biex eh, eh, infittxa ftit għax da kif dejjem ngħidu ninsew x'ikun hemm fihom il-poeżiji. Eh, l-ewwel vers għandu antenni suspettużi u speċi ta' il-fattek li hemm antenni il-fatt anka suspettużi. Insomma nafx hekk der li li joqgħod għal daw il-poddati. U l-kumitat. Fil-fatt Claire niftakar, niftakar jien stess ngħid jekk iridu nħawdu n-nies insemmu orbita 12. U inti mor taqra, mor taqra orbita 12 u oġbok iżjed eh, il-vers, l-ewwel vers fil-verità mill-ewwel. L-ewwel vers, parti mill-ewwel vers, ekku. Eh, li mill-ewwel bilna dwaru huwa isem ġenjali. Eh, kif qed intina Eh, bunur nindikjara li Mario mhux biss joġobni bħala awtur, Mario kien figura importantissima f'ħajti eh, u naflu ħafna. Eh, kien, kien il-missier intellettwali tiegħi jekk tittejtek li jen nikteb u noħroġ anka uħut mill-ewwel kitbit tiegħi. Kler, taqrana l-poeżija? Orbita 12 ta' Mario Azzopardi. 'l fuq mil-labirint t'antenni suspettużi jinfduli kkustat ġanb benġel ikħal. 'l fuq mit-tiċlis ta' masturbazzjoni triegħed fehmiet tal-ġenn. 'l fuq mill-karba fgata t'orgażmu mekkanizzat, 'l fuq mill-ogħla koppla mqaddsa f'ġieħ vanġeli morda, 'l fuq, 'l fuq f'titjira mistika maqtugħ. waħdi fl-ispazju tar-raba' dimensjoni. Astronawta verġni mill-ħsieb u l-għelt, miġbud minn tubu ġdid ta' twemmin ġdid. Kull pass ħafif li nagħti jbegħdni 'l fuq, 'il fuq f'orbita miegħi nnifsi. Hawn fuq ma jaslux it-tnaba rritwali li fellħu jnixxfuni skeletru mitruħ. Hawn fuq kollox ħiemet u trasparenti u jekk hemm Alla se nsibu f'tarf it-tubu ipejjep il-misteri.
L-aħħar vers leġġendarju, eh?
Ekku ta' ta' Mario Azzopardi.
Claire, grazzi tal-rajtilna dik. Nħarsu l-qoddim, aħna eh, kif edna l-iktar ħaġa importanti bħalissa huwa li nħabbru li għandna staġun ġdid eh, qoddimna. Ħanibdew poddati ġodda għandna lista twila ta' awturi diġà konfermati li għal staġun ġdid ta' poddati u inti diġà bdejt taħdem sew fuq ir-riċerka. X'tista' tgħid li semmija tagħna eh, li għandna nistennew mill-awturi li se jkollna magħna dal-waqt? Iva Karl, mhux ħansemmu l-awturi kollha ma diġà għandna numru fil-fatt ta' awturi li jaċċettaw. Ehm, u bdejna, nista' nsemmu tlieta Karl. L-ewwel mela, tlieta li diġà bdejna naħdem fuqhom għandna lil Davinia Hamilton, eh, lil John Aquilina U insejt Karl Palissa. Luke Sajdon. Luke Sajdon kien. U oh, Luke eh, Sajdon.
Telet wieħed li diġa eh. diskutajna sew. Ekku, ekku, fil-fatt huma kollha wkoll awturi li ma tantx narawhom jiġifieri fuq eh, vera, jitkellmu ħanajtek fuq il-kitba tagħhom u fuq kif jikdbu, eċetera, eċetera. Iva. U għanna ħafna oħrajn u koll li konfermaw li se, se jiġu fuq il-podcast tagħna ġifieri għanna staġun tista' tgħid diġà mimli bin-nies li, li, li konfermawna li jistgħu jiġu. Eh, naħseb nistgħu nagħlquaw għallum għalli għalli nkomplu mmorru lura nkomplu nippjanaw il-poddati li għandna qudiemna, però eh, grazzi lilek Claire, grazzi tal-li tal-li tejni ta' kull ġimgħa. Grazzi lis-segwaċi tagħna, komplu aqraw, komplu iktbu u fuq kollox komplu segwuna fuq is-social media u nkitbu fuq l-istazzjon tagħna tal-YouTube ħalli tirċievu kull episodju ġdid malli joħroġ. Niltaqgħu nhar it-Tlieta li ġej.